Tokyo, prifddinas Siapan, tarddle technoleg y dwyrain pell, catre sumo, sushi a sayonara. Mae yna 30 miliwn o bobl yn byw yn ninas Tokyo ei hun, bron gymaint o bobl ag sy'n byw yng Nghymru gyfan. Draw yn Tokyo, mae pawb yn gofyn yr un cwestiynau. Yw'ch bywyd chi'n anneddorol? Os angen antur arnoch chi? Ydych chi'n styc mewn swydd ddiflas yn breuddwydio am fywyd mwy cyffroes?
Wel, falle dylsech chi wedi gweithio ychydig bach yn galetach yn yr ysgol. Dyma rai o'r gemau antur gorau ddaeth allan o'r Tokyo Game Show 2009. O'n i wastad yn meddwl sa'n syniad da cael gêm antur wedi leoli ym Mlaenau Ffestiniog. Yn anffodus, ddim dyna beth yw Heavy Rain, ond mae dal yn dda.
Mae 'na ddisgwyliadau mawr am y gêm yma, yn bennaf achos does neb cweit yn gwybod beth sy'n digwydd ynddi. Yn ôl bob tebyg chi'n chwarae dyn sydd yn chwilio am ei ferch wedi iddi gael ei herwgipio. Ond hefyd mae sôn eich bod chi'n chwarae tri cymeriad arall yn yr antur, gan roi pedwar persbectif gwahanol i'r gêm. Efelychiad o Rashomon gan Kurosawa, fedrwn ni mond gobeithio. Heavy Rain mas mis Chwefror.
Everything I did, I did for love.
Mae pawb wedi cynerbyn lan am y gêm diweddaraf Final Fantasy. Er mwyn gwirionus, dim byd final am y fedd o gwbl. Gan taw dyma'r trydydd gêm ar ddeg yn y gyfres. Yr un cyntaf yr unig un final, ar ôl hynny ddos wedi dal efo'n ffansi arall, a wedyn un arall, a wedyn un arall. Mae'r graffeg yn well, Mae 'na gymeriadau newydd a mae'r stori tro 'ma yn neud hyd yn oed llai o sens. Ond yna bôn yr un Final Fantasy sydd fan hyn. Hynny yw, antur wedi dorri lan gan ymladd turn-based. Os ych chi 'di diflasu ar gwddbwyll, yna mae'n amser i chi ymgolli eich hun i fyd Final Fantasy. Gyda dros gan awr o chwarae, hyd yn oed os ych chi'n gwybod be chi'n neud, dyma gêm sydd werth colli ffrindiau drosti. Final Fantasy tair ar ddeg? Allan mis Mawrth.
O, mae'r gêm yma'n grêt. Yn y gêm yma, chi'n chwarae dyn, y dynes, ceffyl sy'n gallu cerdded a hedfan a... Ti'n gwybod dim byd am y gêm, wyt ti? Na, dim syniad o gwbl. Mae jyst yn enghraifft arall o un o'r gemau Siapaneaidd sydd â ddim siawns o gwbl cael ei ryddhau yn ein gwlad ni. Pam? Achos gwahaniaethau diwylliannol rhwng y ddwy wlad? Na, ni jyst yn rhy dwp.
Mae cymeriadau cyfrifiadurol yn mynd yn ifancach ac yn ifancach, er enghraifft tu ôl i mi, mae'r assassin yma dal yn y Creed. Assassin's Creed. Sori. Dan, fel yn ofalus, mae'r assassin yma wedi lladd bobl am ddeud lot llai na hynny.
Sdim ots 'da fi be mae unrhyw un yn dweud, oedd yr Assassin's Creed cynta tipyn bach fel fi. Edrych yn neis, ond hynod o ddiflas. Diolch byth felly bod gwneuthurwyr y gêm wedi gwrando ar y ffans ac wedi mynd ati i greu os nad y gêm gorau Dolig yma, yn sicr y gêm perta. Y tro yma, Fenis yn yr unfed ganrif ar bymtheg yw lleoliad eich antur, wrth i chi sleifio o gwmpas yn chwilio am drwbwl. Cewch ddefnyddio pob mathu o gadjets diddorol oll wedi'u creu gan Cyw y Cyfnod. Ie, dyna ni, Leonardo da Vinci!
Mae gemau God of War yn boblogaidd iawn, siŵr o fod achos y defnydd o gymeriadau mytholegol er enghraifft y Minotaur, sy'n hanner dyn a hanner tarw. Oedd y gêm God of War Three isio creu cymeriad oedd yn hanner dyn a hanner slug? Tynnu Asha amdan pob gwrthsywio am hawlfraint. God of War 2 oedd gêm gret olaf PlayStation 2, ond oedd y ffans eisiau mwy, mwy, mwy. Os ych chi wedi bod yn pendroni am brynu PS3, yna dyma esgus berffaith. Mae'r gêm yn fwy, mae'r anghenfilod yn fwy, ac os yw'ch rhieni'n cwyno bod chi'n gwastraffu eich bywyd, yna jyst gwedwch wrthyn nhw bod chi'n bwriadu gwneud gradd mewn mytholeg Groegaidd a taw wneud ymchwil i chi. Naill ai hynny, neu rhowch dro iddyn nhw. Byddwn nhw'n hooked yn syth. God of War 3, allan mis Mawrth.
Mae yna fwy a fwy o gemau antur nawr yn dod mas ar gyfer y mobiles. Hey, dwi wedi clywed, mae yna gem anturus tu hwnt ar gael ar gyfer y ffôn yma. Hwn? Ie, ie, edrych, edrych. Bitch!
A dyna ni, os ych chi'n chwilio am bach o antur, mynnwch rai o'r gemau yma. Achos mae o lot saffach na gwneud hyn.
Neu be? Tynnwch lan i'r gilydd!